Менә крепость. Кырыйдан карасагыз. Менә монда скачка урыннары. Менә төрле мероприятиеләр уздыралар. Бер атналык менә монда көрәш булган, атта чабыш булган. Вот. Барам инде. Әнә теге мотор бина мәчет элеккеге манара белән. Хәзер гостиница. Һәм монда Хивада андый бер әкәмәт күп. Элеккеге мәчетләр һәм мәдрәсәләр гостиницаларга, ресторанга әйләндерелеп бетерелгән. Хәер иртәләр, менә Хива иртәсе. Менә канал хренам барам. Штрарарин канал. Э, су тәмсез Хивада. Прямо кешеләр дә сөйләгән, үзем дә генлык сиздем. Җуынганда да гын теге артык э, рәхәт түгел. Так, монда пычрак икән камера бераз. Ва, чистарып китте. Хәзер Хиваның крепостен яңадан карап китәм дә инде көндезен шуның белән китергә попытка чыгып. Монда күрмәйм мин уже. Нинди икән. Менә крепость. Кырыйдан карасагыз. Менә монда скачка урыннары. Монда төрле мероприятиеләр уздыралар. Бер атна дип менә монда көрәш булган, атта чабыш булган. Вот. Барам инде. Әнә теге мотор бина мәчет элеккеге манара белән. Хәзер гостиница. Һәм монда Хивада андый бер әкәмәт күп. Элеккеге мәчетләр һәм мәдрәсәләр гостиницаларга, ресторанга әйләндерелеп бетерелгән. Менә монда крепостьнең бер зур өлеше бар. Шунда хәзер менеп карармын әле. Ничек булыр микән? Әкренләп кенә Барута килеп җитәм. Ике чаманда җөргән идем. Әз инде крепостьның бер биек өлеше монда менеп булса, менеп карарбыз. Бу шундый Харизмский крепость. Ә күреп китербез инде аны да. Көндезем менә шундый күренешләр. Хәзер сәгать 11. Күрә аласыз. Монсы воротлар. Монсы крепость. Монда кеше йөргән юк, мин карап. Хәзер астыгы манара карап тора. Рәсем чыгып яталар Үзбәкстанда. Ясыйлар саталар. Кумганнар. Тәлинкәләр. И бөтен җирдә Кытай халкы.

Аны китмисезер аңлата. Хазихана дигән. Анда бина. Тарихи. Менә анда дворец көне арк. Монсы ничасын булыр икән карарбыз. Кеше кереп китте. Общий билет саталар бөтен паркка 150 мең сум. Бөтенләй йөреп чыгарга, бөтен иске биналарга кереп карап чыгарга. Бер единый билет. Әй, нәрсә әйтә алам? Юк, анкара акча торга теләгем дә, хәлем дә, көчем дә, бюджет тә юк. Шуңа менә кайдан тышкы рәвешләрен карап, күреп чыксам, миңа шул җиткән. Нәрсә әйтә алам инде? Реконструкция инде бу. Искеләрдә менә шушы. Кереп, күреп, карап, чыгарга да юлга сәфәргә Ферганага барырга кирәк. Ә Ферганага барыр өчен миңа хәзер Так. Бухара, Самарканд, Ташкент. 1100 километр үтәргә. Ул безнең Россиядә авыр әле. Монда тем более авыррак булачак бар мусорга. Так, моны нәрсә әйтергә була? Ну, балкон мотор. Шул бер төрле йөр инде. Шул җирдә дә.
Үзбәкстан акчалар саталар. На память. Юк, юк, кирәкми. Менә монда саталар.
Иске акчалар, яңа акчалар. Үзбекстан, Казахстан. Ярар.
Менә шундый туристлар инде булган аларның хикмәтләре. Америка, Англия. Алар өчен 150 мең сум копейка. Шунда кереп карарга күргә була. Короче, монда ниләр дә бар, тояклар да бар йөрергә. Кытайлар инде бөтен җирдә. Сыйларның акчалары күп. Беләсезме, монда ни э, первый впечатление кагыйдәсе уйный. Нәрсә ул? Кайчан син беренче урында күрәсең шушындый хикмәтле нәрсәләрне, син аның белән тулыланып китәсең һәм күңелең шунда ныграк тарта. Һәм миңа да инде беренче мәртәбә турга күрергә туры килде. Менә бу бөтен матур әйберләрне Бухара белән Самаркандта. Һәм Ташкентта бераз. Моның кадәр күп иттереп Бухарада күргәч, алар Бухарада җәмәгать һәрбер адымда мондый биналар. Һәрбер адым. Һәм аларның хәлләре моннан бераз яхшырак та гына менә диеп шитә. Вот. Шуңа да әзрәк приелось бу бөтен уже старина. Иске әйберләр күрәс килә. Бераз башка нәрсәләрне. Матур табигатькә барасы килә. Ә матур табигат белән Үзбәкстанда проблема. Ул монда почти жоқ. Яхшы табигат артыннан барырга кирәк. Кыргызстанга вот анда матур. Вот. Ә более-менее яшел, более-менее теге күңеллерәк урын. Ул инде Ферганский долина. Шул Ферганский долинага барырга тоже теләк бар бит. Анда Андижон шәһәрләре бит инде тоже иске шәһәрләр, интересный шәһәрләр. Аларны күреп китергә була. Теге пахлаванның мавзолее кырында матур гына бер скульптурный комплекс таптым. Монда бер җегет уйнап утыра гармунда бер малай белән Бу кыз бии боларга карап, бу җегет зажиг әйтте, хаджиг әйтте монда, папахалар киеп. Вот. Син дә араларына кереп, утырып, карый аласың. Ничек алар кыздыралар. Вот, элек шулай булгандыр инде. Хәзер исә күбрәк колонка, аудио или телефон кабызалар.

Менә Җомга мәчете 17 нче гасыр дигән. Хәзер инде монда музей намаз укымыйлар. 17 нче гасыр. Ну, менә бу иске яшаган такталары да, ниләре дә. Кайчандыр җыелышып намаз укыганнар шунда. Проекты да бар. Җомга мәчете.

Үзенчәлекле. Карагыз, ничек матур ишеккә салган. Нидер аятка ошаган әйбер дә язылган. Укырга бик мәшәкатьле, конечно. И шапкалар саталар. Менә Хивада кайда йөрмә, бөтен җирдә шапка. Белмим, монда башлар эшлимсең. Или шапка ястырган заводлары бармы? Папахалар, кепкалар, менә Менә суыкта кия торган кышкы шапкалар әкәмәт күп. Җитте бугай инде ул вакыт. Куркып көткән вакытым минем шушы яздыра торган камера, ул телефон бит инде. Аннан бит инде мин файлларны ясап җибәрәм теге YouTube формасында сез күрсен өчен бетә башлады телефон. Толком эшләми. Бу соңгы атналарда GPS тагын начар эшләгән иде бит инде. Ә хәзер интернет соединение бетә. Ә 21 нче гасырда интернет соединениенең бетүе минем менә вот 3G, 4G эшләми, интернет тотмый телефонда. Бу бит инде почти катастрофа, тем более чит шәһәрдә ерак юлларда. Шуңа хәзер карага кирәк, нәрсә эшләп була бу телефон белән. Булмаса, хотя бы бер гади генә кесә телефон алырга кирәк. WhatsApp-тан сөйләшергә булса инде видео яздырырга бара. Бер гади генә телефон сөйләшер өчен кирәк булырдыр, скорее всего.

автобусга утырып барып, автобус йөрергә тиеш инде анда, по идее, Ургенчтан капоткага утырып чыгара кирәк. Зур юлга. Аллаһның рәхмәте белән ничек булыр. Утырып киттек. Исемең ничек? Исемең ничек? Сираҗетдин белән киттек Ургенчка Хивадан. Менә кемдер безгә карап тора анда. Тоже без белән бара бугай. Водителебез микроавтобус алып барабыз Ургенчка.

Домнар, урамнары бик киткән. Монда да шундый домнар, монда да шундый домнар. Бик бай домнар. Сорашкан идем бәяләре 100 мең доллар примерно менә болар. Шушы бәләкәй генә авыл кебек урында шушы домнарга 100 мең доллар сорыйлар. Башка сыерлык түгел. Ә шәһәрдә тагы да кыйммәтрәк. Уркент шәһәрендә барабыз хәзер.

Три часа, но есть только одна дочь. Она мешала товар. Дуэт. Шәһәрен сетермея кирәк түгел. Вот, миңа кирәк Самаркандка чыгарга юл. Шуңа Ориенчны бөтенләй күрә алмыйм, күрергә теләгем дә юк. Шәһәр шәһәр диделәр, ничего особенного диделәр монда. Тарих әйберләрен сыйк, шәһәр шәһәр. Әзер барып

Здорово. Не здорово, салям алейкум дин. Казан салям деген. Салам алейкум, Казан.
Казан салам. Ну как, здорово. Ребята.
Анда все хорошо. Сөйләштек бик матур гына, догалар кылдык, әлхәмдулиллаһи шөкер, изге теләкләр теләделәр. Хәзер барабыз Хазарас дигән җиргә. Тоже бер шәһәрчек. Шуннан утырып китеп була диделәр. Казураспка китәргә кирәк. Казураспка автобуста барабыз. Тыгылып беттек бөтенебез дә. Зато с музыкой от души. Весь монда миллион кеше. Килкилар. Балга утырттылар. Шулай бит? Яхшы бит? Без булат белән алда барабыз. Вайтин безнең белән. Күренештән күп кеше. Сөйләп бетергесез. Менә. Бөтен Үзбәкстан җөреп чыктым. Анда бер поселокта гына күрдем шушы язны. Шадам бармы?
Бар, бар. Юллап китеп төш күрә башлаган иман төшегә, инде кызык төш. Уяттылар, Азорасқа килеп җиттек дип. Хәзер хәзер астта. Урын эзләп табарга кирәк. Каян китерергә кирәк икәнлеген. Котылдым теге чалбардан. Калын кызу аның белән сары э, розовый гайләм бетте. Шундый нечкә джинсы алдым, күрәсезме? Язырсыз, нормальный джинсымы, юкмы? Вот 100 мең сум. Безнең акча белән 780 сум относительно дешево. Да вообще сейчас әйткәндә дешево хәзер Россиядә нечкә джинсны 780 га табып булмый. Бер-ике атнага җитәргә тиеш инде бу миңа йөрергә. Ике самса алып чәй эчтем. Әзрәк кенә хәл кирәк, зур юлга чыгарга. Ансыз никак. Ясадым, Бухара, Самарканд дип А4 лист. Может күрерләр. Шөтер юлга чыгып басып туктатырга дип ниятләдем инде. Менә специально килдем әле нигә хәзер? Мамык нигенә басуына.

Ә кешеләр. Ну, хәерчелек бәндәләр җөрин шулай торып. Менә ул мамык. Алар аны пахта дип йөртәләр. Ә шулай торып үсеп чыга да аны. җыеп алалар. Аннары сдавать итәләр бит инде. Якынрак барып карасаң, шушындый әйбер. Вот. Шаймамык үзеп чыга, шуны кул белән җыеп йөрергә кирәк. Анда кешеләр йөри күрсә. Шул мамыкны җыеп йөриләр. Мин кеше мамыгына тимим инде.

Болар, оказывается, пластик посуда җыеп йөриләр. Хатын, өч баласы белән бу мужик издава иттеләр. Бер килограмм 2000 сум. Егет Алишер килеп туктады. Алып китәм ди, алырмын ди, Ташкентка барам ди. Самаркандка кадәр алып барырмын диде. Вот шундый хәлләр. Хәзер ул базарга китте үз эшләре белән. Монда көтеп тор диде пока ди. Мин көтеп утырып торам. Аллага шөкер, машина була, а то күпме кеше килә монда, юк-юк дип. Озактырмадык. Әле 10 минутта булгандыр. Югалды әле бу егет. Әллә 40 минут җу инде хәзер. Что-то озакка китте. Мин монда басып тору. Көйдерә башлады. Уже сәгать 3. Дүртенче киткән уже. Бер сәгать була скоро как мин монда килдем. Сумка авыр атыр, рәхәт түгел басып торганым белән. Алейкум.

Кошла тез. Кусын кыяш. Харизм алмалар ашап барамын менә мектепне. Сапарканга 500 километр, 480 километр калды. Барабыз да барабыз. Барып җитәргә инде. Менә юлда шулай милиционер Туктата трассада. Документ тикшергә түгел, потому что монда 200-300 километр юл. И теге кешеләр әзрәк уянып китсеннәр, хәл керсен дип, шулай дип туктата. Вот, тикшерми, просто туктата, жол итегез дип. И әгәр полицейский син туктатты икән, минимум бер 3-2 минут син торырга тиеш. Аннан соң гына китәсең. Шулай кешеләр турында кайгырган, даже урындыгы да бар, утырып торырга. Аллага шөкер. Килеп җиттем Самаркандга. Менә мехманхана Айша дигән. Юл буе бардым бит инде шушы Алишер белән. Алишер иң беренче мине бит инде 10 минуттан соң киләм диде дә, в итоге 2 сәгать ярымнан соң килде. Барып алды, утыртты. Барыбер сөйләшеп булмады, теге бөтенләй бушлый дип 50 мең сум алды. Ну 50 мең сум күп түгел ул, Аллага шөкер. Чөнки без почти 650 километр, 700 километрга якын үттек бөтен тегеләй болай юллар белән. Бер ни булгандыр инде, бер 400 сумдыр, күп түгел инде. Яхшы сумма. Килеп җитәргә тиеш 2:11 гә. Теге ни туристлар домында кунырмын дип уйлаган идем алар белән. Анда соңга калдым бит инде. Хәзер менә төнгә килеп җиттем наконец икенче артага гостиницага барып кунырга кирәк була монда. Шакыйм, шакыйм. Что-то ошмыйлар. Шушындый хостел. Шалтыратып карармын, что-то ошмыйлар. Шундый ике этажлы мотор. Хостелга урнаштым. Аккуратный гына. Матур карават, биек караватлар үзләр. Хәтта минем колы. Шундый урын. Аккуратный матур гына урын. Үзбәкстан пятиэтажкаларын да күрде. Анда күренми телефонга. Анда күрде. Өй белән тордым. Самарканда. Хәзер дуслар янына теге тур клубка барам. Анда бер көн җай итәсем килә, нык арытты. Бу юл попуткаларда тору. Анда просто бер көн ятып торырга, сөйләшеп утырырга, чәй эчәргә, бер кайда җөрмәскә. Чөнки минем иртәгә план уже Таҗикстанга барырга авыл юл, опять попутка, опять басып тору, йөрү мәшәкате бар үзенчәлекле. Шуңа тагын Аллага тапшырып, бераз бер көн ял итәргә планлаштырдым. Иртәгә җомга көнгә инде, Аллабирса, Хуҗанка юл тотырга. Нәрсә сөйлисем килә кичә турында. Бу Алишер дигән җегет белән бит без 7-8 сәгать килдек, әле күбрәктер дә, 8 сәгать ярым килгәнбездер дә уже. Бишләр тирәсендә чыгып киттек, төнге 2-дә килеп җиттек икенче артыда. Күпме була инде ул? Шутларсыз әйтерсез, шутларга баш эшләми әле әзрәк. Юл буе минем белән нәрсәдер сөйли дә сөйли, тарих сөйли, харизм сөйли, оказывается, харизм халкы

Хәтта ки беренче дроннарны да, ракеталарны да, самолетларны да уйлап чыгарганнар. Хорезмда сөйли бетерә алмыйм. 8 сәгать буена күпме нинди поток информации кабул иттем мин ул җегеттән. Ул үзе укымаган да инде, но минем бабай Ишон, ул все знает, аның шундый зур китабы бар. Ул миңа шул зур китаптан карый да укый иде. Җәмәгать исегездә калдырыгыз. Әби бабайдан килгән әйбер ул бер, китап икенче. Китап белеме, институт гыйлеме, ул икенче, ул систематик, тикшерелгән, проверенный информация. Шуңа тагын сөйлиләр, менә мин дин буенча әбидән, бабайдан өйрәндем, ул шулай, болай. Әбидән, бабайдан без фольклор рәвешендә өйрәнә алабыз. Һәм фольклор рәвеше ул 50 гә 50. Дөрес булырга мөмкин, 50 гә 50 хаталар булырга мөмкин. Чөнки ул халыктан. Ә задокументированный әйбер, документлаштырылган. Ул инде җәмәгать дөрес була. Шуңа тагын Коръәнне дә генби без фольклор рәвешендә бер-беребезгә тапшырмыйбыз. Ул документлаштырылган китап. Хәдисләрне дә без бер-беребездән теге чәй эчкәндә сөйләп утырмыйбыз бит, анда комбагыш ашаганда подъездда. Без аны китаптан укыйбыз. Документлаштырылган, системалаштырылган. Вот. Бу егеткә дә әйтәм, мин әйтәм, ничә бала эшлисең соң син? Юк, китапка ышанма, китап дөрес түгел, дим. Мин әйтәм, дустым, әгәр синең Почкаң авырта башласа, син бит ишанга бармыйсың, китап укыган врачка барасың. Анысы шулай инде, ди. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, дин мәсьәләсендә, тарих мәсьәләсендә сөйләшкәндә дә гем, безгә сөйләшергә кирәк, кемнәндер ишеткән, күрше мужиклардан, анда абзыйлар белән чәй эчеп утырганда шундый бер сөйләделәр дип түгел. Китап, Факт, документация, ссылка. Кем институтта, университетта укыган, ул әйберне белә. Менә мин магистратура бетердем. Белсәгез, ул күпме проблема, ссылкалар. Минем 120 ссылка иде. Ягъни син сүз әйтәсе икән, син должен ссылаться на кого-то. Каяндыр күктән алып сөйләү ярамый. Күктән алып әллә нәрсәләр сөйләргә була. Македонскийны тотып кыйнаганнар, Чингисхан килгән харизмга Один на один Җалалетдин дигән аларның падишаһы сугышканнар. Менә күз алдына китерәм. Ничек инде один на один Монголиянең бөек, зур, гигантский Орданың гаскәренең хуҗасы э, Чингисхан кем беләндер кулга-кул сугышып жүрсен, яки Александр Македонский. Исегездә калдырыгыз. Македонский бер кая да җиңелмәде. Ә ул Хорезмга кермәде. Нигә? Чөнки мәгънәсез урын диде. Миңа бу комнар нигә кирәк дигәндә борылып киткән. Ә Хорезм халкы аны, Юк, ни, Македонский җиңелгән, ул шуңа чыгып качкан, ди. Алай эшләргә ярамый. Китап ул, җәмәгать, бик мөһим әйбер. Менә миңа да язып җибәрделәр. Хәбир хәзрәт, син, ди, китап турында әйтәсең, библиотекалар ник кирәк? Китап уку кирәк. Мин библиотекаларның әһәмиятен күрмим, чөнки китап минем өчен бүгенге көндә ул электрон китап. Менә шунда хикмәт. Минем бар планшетым, хөрмәтле дуслар. Шул планшетта минем 100 гә якын китабым бар. Төрле-төрле дини дә, мәгънәви дә, э, анда әдәби дә, күбрәк научный литература мин бит инде укырга яратам. Шуңа әйтәсем килә, библиотекаларның мәгънәсен мин күрмим бүгенге заманда кыягаз басып, печатьләп, аларны саклап күпме урын ала. Ә менә минем планшетка җәмәгать якынча гына әйткәндә бер 4-5 мең китап сыя ала, кадыйк форматта. Шуңа әйтәм, библиотекаларның мәгънәсен күрмәгез. Библиотека кирәк, матур, яхшы урын, күңелле урын, китап кыягаз тотып уку тоже рәхәт. Ләкин каядыр син йөрисең икән, заманча мобильный кеше икәнсең, ул вакытта синең телефоныңда, планшетыңда укылган китап яки аудиокитап күпкә җиңелрәк. Менә мин үзем күп аудиокитаплар тыңлыйм. Наушникны киям дә ген, сәгатьләр буе басып торам, попуткадамы, юлдамы йөрим, Аудиокитаплар күп тыңладым. Бик уңай, бик рәхәт, бик җиңел. Үз эшеңне дә эшли аласың, анда өйдә җыештырганда, пешергәндә. Шуңа шулай эшләгез. Менә Самаркандның вокзалына килдем әле. Тимер юл вокзалы. Күреп китмәкче булам. Бәяләрне карап, может, Хаджанка поезд арзандыр.

Пенджикен шәһәренә границага алып баралар моннан. Дальше граница үзең чыгасың. Кереп сатулашкач, 10 меңгә уговор итеп булды. Мин әйтәм, җомга көн. Давайте, егетләр. 15-тән 10-га төшерделәр. Хәзер көтәбез автобус тулганны. Автобус тиз микро инде монда. 4-5 кеше сыя и китәбез. Ибраһим белән киттек. Границага Ибраһим, Казан сәлам диген. Барабыз, әкренләп кенә. Куда нас?
Әй, автобус тутырдылар.
Микроавтобусны. Киттек граница Пинчикент. Узабыз хәзер алар берсе. Менә без барабыз. Пожарный машинасы китте. Әти машина Ицузу. Кайдыр пожар, янгын. Машина китте. Барабыз, сакландан буйлап һаман. Самарканд бөтми дә бөтми. Самарканд үзе 500-600 мең кеше торса тагын, аның шәһәрчекләре менә ул пригородка шулкадәр якын урнашкан.